Yo, nɔvi lɔlɔ ame do gbe na ame sia ame va gbe nke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ne va mɔ dzi dza gbana subscribe ne subscribe vɔ la ke mana ma video kple ame nɔvi. Eh, eva wɔ vi ɖe nye me ga va mɔ dzi kpɔ ma gblɔ be yi ekɔsi da ɖeka vɔ nye mi ma. Ehɛn. Eh, miatɔ yo le Arabia me le fi. Wole aza ɖu ta aza va wɔe be edɔ va sẽ ŋkume na mí eya ta mete ŋu kpɔ vovo mía me ɖe wɔe o. Eer nu yi ma gblɔ nye be miawo le dɔ dzi ame yiwo le subscription wɔ kple ame yiwo le video ma miawo le dɔ dzi. Eer egbe nu sue ɖe me maƒo nu tso yi nye mía nɔvi. yɔ le eh, magbe be dzogbedzi kpadzia ma ahan sɔe me be magbe nye be egbe mi le gbɔgblɔ be agbie ne vivi eŋu nyuie ne ke edɔ ne va eʋe me ɖe mikpɔe be le afɔ de mekpɔ video nyɔ henye mekpɔ le emɔ dzi va fifi la o mele video kpɔ yi video yi mekpɔ yi dzidzɔm Eya nye Molly yi míatɔ be yi nye minister yi matsɔe be yi nye political analyst wɛ. Wodro kɔ yi na míatɔ yiwo le dzogbe dzi be nokɔ ɖu woƒe azã yi míatse mi le dudu le Asia gbe dzi le fi. Ɛɛ, Molly ma wodro kɔ yi be ne woakɔ va yi na wo be no ɖu ɖe. Wotrɔ mɔ liɛ kɔ de eŋu mɛ na minista ne trɔ yi ɖe aƒe ne va yi du. Eya kple srɔ̃ no va yi du. Dumeviwo me hiã mɔ li ne woa du o. Nui mi hiã ya nye dɔ. Ao, me ga tɔ awu do ɖe e, a, e, eŋui na mi o. Mía ŋutɔ ɖe, na machine ne nɔ mía si. Ne míaƒe dumetɔwo ɖe woa ŋutɔ no tɔ nuɔ na mi. Eya ate ŋu adzɔ le polisi sɛvis me. Menye Italitɔwoe ava wɔ e polisi yunifɔm na mí o. Míaƒe ami, menye míaƒe e silave mastɛswoe ɖe woawoe ava wɔ yunifɔm na míaƒe ami ɔfisɛswoe o. Ne ya le dzɔdzɔ ko ne le ŋkɔ nye se ko nakpɔe be edɔ. Míle tete ɖe aƒe ŋu. Edzɔ dzi nam be mekpɔ video ma be edumeviwo kpɔe be. Enya mi le gbɔgblɔ ɖe, yewo a de afɔ afɔ ma ne nɔ jɔjɔ le ʋe me tsɛ. Ma jɔ le dzogbedzi a o. Ma jɔ le dzogbedzi ɖeɖe a o. Ne jɔ le ʋe me. Ne wo kɔ ŋwa ŋwa si ɖiɖe kɔ le mia na be mia vote na yi wɛ be mia kɔ do aza ɖe, mega hwɛ o mi trɔe yi na wɛ mi gblɔe na wɛ be ɖe. Teƒe ye agbea do fifi la ɖe, midi be agbea ne vivi na mi ne wova tu factory na mi le ʋe me. Eʋe gbe le mía si, ŋusẽ le mía si. Ame yi mede suku kura tse o, me, me, mewɔ dɔ le hotel gbogbo ɖe. Ame yiwo menya ɖe, ame gbogbo le Spain yiwo va hotel me, woayɔm direct be kpɔm nɔvi mi gbɔ lo. Ne womeva o, woame adre wote ŋu va, womese yevu gbe kura tse o. Eblu gbe ɖeka ya wodo. Tso gbemagbe me nɔ dɔwɔ eƒe yiwo me me nɔ dɔwɔ ɖe ame nya be Brong Ahafo region. Ame sugbɔ yiwo tso Brong Ahafo ɖe. Woawoe woawoe zɔ mɔ wo. Woawoe zɔ mɔ wo. Nu ka wova yi wɔ? Nu ka wova yi wɔ? Egbea mele wo si o. Vɔ wole Spanish do fiflaa. Ele ŋe gbe do, míaƒe ga yi le mía si ɖe, ne wokɔ ŋu factory na mí ne dumeviwo ne wo ne wokpɔ dɔ ne wowɔ. Video ɖe makɔ de eme ne wò tsɛ nàkpɔe ɖo menye womekpɔ ke ɖe eŋu o. Minister dro mɔli be yeava ma na tɔwo ne wodu ne wokɔ dua zã. Dumeviwo be yewo mehiã o. Makɔ video kɔ de eme ne nàkpɔe. Midi be agbee ne vivi. Afɔmaɖeɖe ɖee, edzidzɔ me hemekpɔe. Mebe etɔgbe ne dzɔ le Togo me.

Nu ka le dzɔdzɔ? Edumeviwo sika le mía si, diamond le mía si, agbledenukuwo le mía si megblɔ be míaƒe army officer kple police officer no dedewo kpɔtɔ. Nukɔ kɔ va de engineering me ne mídze agbledenuwo wɔwɔ. machine gun yiwo mi le ƒeƒle amɔka yiwo mi le ƒeƒle ɖe mi kɔ ƒle machine wo ne mi kɔ wɔ export wo mi da gble anyigba le mia si ma tɔ china kɔ mɔli kɔ va na mi o fifia china le koko gble de fifia china ɖe ele gari wɔ kɔ le yovo de yi enu ka le mia si what are we going to sell later in the day mi bia mia dokui ame yibɔ Mele gbɔgblɔ be, ne mí metso o ɖe, míazu kluvi, míazu kluviwo ƒe kluvi le agbea me. Nyateƒe matrɔmatrɔ gbɔ mele na wɔe. Technical know how e woxɔe le mía si. Ye agble mí míade ne mía ŋutɔ míaɖu kura tse etrɔ zu dɔ. Wònye China kɔ mí be perfume rice. Mm, wogblẽ agbe dome na mí. Mebe ɖe dziƒo mele teƒe ɖeke o lo, anyigba dzie ya nye dziƒo. Mina mí dzra anyigba ɖo ne míakpɔ dagbe na eduɔ. Menye na ɖeke o. Agbe ŋke ne meva ɖe nyuie ya mele didi na ƒemetɔwe. Ele togo me fifia le la ele nye kpɔ le ŋkɔ nye se. Woƒe kɔme le woƒe kati me le fi ma wole eh, mifra ɖe ma na mi ɖe mitsi na minista be menye mifra hiã mi o nofia mi ale miava yi da akpa mia ŋutɔ notasi akpa nana mi be miaɖu teƒe bubuwo ɖe si gbo le ema Ne èzɔ mɔ hafi wòase agbee egɔme. Ne wòmezɔ mɔ kura tsɛ ɖe, mexɔ se be le fu kpe. Ŋutsuvi ɖe wo kɔ YouTube eh, Facebook page ɖe ya me yi ɖe fi ma le gbɔgblɔ be data menye nu me yi o, data ƒleƒle le Ghana menye nu vi o. Nye menya le yi o le Togo me o. Woaƒle kura tsɛ menye do gbɔkɔkɔ gbe na wò. Megbo kɔkɔ gɔ woakɔ na wò. Agbee kɔe ma. Wole nu gblẽ le mía ŋu. Wole nu gblẽ le mía ŋu. Mídi be agbeɛ ɖe nɛzɔ yi ŋgɔ. Mídi be agbeɛ nekpɔ ŋgɔgbe. Nɔvi lɔlɔ, nyemaƒo nu didi o, video sue kɔ ye. Be afɔ yiwo mía tɔwo de ɖee, edzɔ dzi nam be wode afɔ ma. Edzɔ dzi nam be wode afɔ ma. Etɔgbi yi neva ŋe me. Ne womekɔ factory kɔ va ne mi wɔ dɔ o ɖe, no ta si ga wluiwlui wo nana mi. No ta si mia bleble be mia vote na yi wɛ. Eya ko mi le kakaka tso gbe ɖe gbe ke NPP kple NDC. Ya mi gbe tutu ɖe dzi. Ya de ma xɔ togu kɔ wɔ tɔ ma nɔ egbe ma do. Ya mi le hiame. Ne ge ɖe togo mo wa nɔ se Gouvernement be yeawɔ neke, gouvernement be yeawɔ neke. Nu ka nye gouvernement? Na ɖeke mele tɔtrɔ le ʋeme o. Ne mele nu ƒo ʋeme ƒe nya gblɔ mele. Ya ta mele gbɔgblɔ be dze be miwɔ ɖeka. Ɖeka wɔwɔ ɖe ele veve ɖe. Dziƒo ya abusan kpɔ eya kple mawu kpɔ be yewo ma tiwa nɔ teƒe ɖeka o ɖe wonye abusan kɔ do ɖa mi le anyigba dzi. Ya wodo baba na mi anyigba dzi dɔwɔlawe. Ya mi le anyigba Mawu kɔ anyigba kɔ na abusam ya ya ŋutɔ le kpɔ míaƒeawɔe ɖi mí sugbɔ mina míwɔ ɖeka ne míakpɔ ŋgɔgbe dede na gbi nɔvi lɔlɔ míanɔ kame egbe nu yi medi be magblɔ na wò nye be ne nu yiwo mele fafia nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la dze agbagba be na subscribe kpɔ gɔmea kpɔ gɔmea akpɔ be e, nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe na subscribe. Ne subscribe vɔ la ekema nye kpli wo míanɔ kame. Subscription nu eve le ŋu. Ne subscribe le wo bat ezi button dzi la, azi ga via dzi, ga sue ma nazi dzi. Notification bell zi all ekpɔe ɖa ɖi kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa woe anɔ xɔ anɔ YouTube atsi na wo be mekɔ video kɔ do ɖa.